Katie Davies ac dwi'n byw yn uh, Husgard Cross. Um, fi es i i Prifysgol Bath Spa i astudio um, English Literature, ond fy mam yn siarad Cymraeg yn cyntaf iaith, ond dwi'n siarad Saesneg yn cyntaf iaith. Dwi'n deall Cymraeg, um, ond mae'n hyder yw problem um, Felly, dwi'n treial yn siarad gyda fy ffrindiau yn yn y y Cyffi Llys y Frân a yym fy nghariad yym yn yn siarad Cymraeg, ac dwi'n defnyddio ap Duolingo i helpu fi yn yym deall Cymraeg neu dysgu Cymraeg. Yym. Dwi'n aelod o Cyffi Cymru a Cyffi Sir Benfro a clwb fi ydi Llys y Frân ac eleni fi cystadlaethau, cadeirydd cystadlaethau Cymru, so rili gyffroes a ddiddorol. Shwmae, Nia George yw'r enw a fi yw trefnydd Ffermwyr Ifanc Sir Benfro. Hoffen i enwebu Katie Davies, yym mae Katie wedi cael ei enwebu am y wobr o'r blaen ond eleni mae 'di cymryd mlan swydd tymed bach ymhellach yym trwy fudiad y Ffermwyr Ifanc a hynny yn Gadeirydd y Pwyllgor Cystadlaethau Cymru. Felly mae Katie nawr yn gyfrifol am yr holl gystadlaethau sy'n mynd mlaen ar lefel Cymru ac yn hynny o beth yn gorfod defnyddio tipyn fwy ar ei Chymraeg a mae wedi gwynebu'r her hyn yn rhwydd iawn a wedi wneud gymaint ohonon ni mor browd o'i gweld hi lan ar lwyfannau Cymru yn annerch cynulleidfaoedd mowr iawn a wneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae'n dangos faint o ymdrech mae wedi rhoi mewn i gydio neu ail-gydio yn ei Chymraeg a cario mlaen i ddatblygu'r grefft hynny a defnyddio'r iaith fel rhywbeth bob dydd a dwi'n hynod o falch o'r hyn mae wedi um, gallu gwireddu. Yn y rôl Cystadlaethau Cymru, mae'n bwysig i dreio gwneud pethau dwyieithiog. Mae mudiad yn dwyieithiog ac aelodau yn cystadlu yn Saesneg neu Cymraeg. Felly, Dwi'n siarad Cymraeg ym mhob cyfle i aelodau neu is-cadeirydd fi yym neu swyddogion yym yn Cyffi Cymru ac dwi'n treial yym dwi ddim yn stopio yym treial siarad Cymraeg gyda phobl neu yym aelodau achos mae'n bwysig iawn. Dwi benderfynol yn y rôl, yn siarad Cymraeg yn y rôl Cadeirydd Cystadlaethau Cymru, achos mae'n bwysig iawn i fi, ac dwi'n hoffi siarad Cymraeg, dwi'n hoffi siarad gyda pobl yn Gymraeg ac aelodau, ac mae'n bwysig iawn i mudiad, so ie, dwi'n benderfynol yn siarad Cymraeg. Yn y rhwng mae llawer o gystadlu, yym, felly, yy, er enghraifft, yym, mae siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg. Yn y siarad cyhoeddus Cymraeg, yym, dwi'n siarad gyda aelodau yn Nghymraeg ac, yym, dwi'n, yy, siarad yn y sem- seremoni wobrwyo yn Gymraeg achos mae'n bwysig ac mae'n challenge. Dwi'n nerfus iawn, yy, cyn y seremoni wobrwyo achos mae'n sialens i fi yn siarad e o flaen llawer o pobl yn Cymraeg ond mae'n bwysig iawn i fi siarad Cymraeg yym yn y seremoni a mae'n sialens ond mae'n sialens yn dda ac mae'n bwysig rili. Tair blynedd yn ôl yym ro'n frenhines i Benfro ac yn y rôl yym mae frenhines yn gwneud te a cacen yn y cy- cystadlaethau i yy yy aelodau ond Dwi'n yym eisiau mwy na tea tea service rili, felly dwi'n yym siarad yn y Eisteddfod Caffi Sir Benfro ac dwi'n yym Frenhines cyntaf yn siarad yn yr Eisteddfod yym achos mae'n bwyseg i siarad Cymraeg yym gyda aelodau neu yn y cystadlaethau a Mae'n bwysig i yym fo- mae'n bwysig i pobl weld fi y a a frenhines yn siarad yn Gymraeg. Siarad Cymraeg yn sialens i fi achos mae yym siar- dwi'n siarad Cymraeg yn ail iaith ond m- dwi'n benderfynol i siarad Cymraeg gyda phobl ac m- yn y swydd Cyfi Cymru eleni yym Mae swydd yn helpu fi i siarad Cymraeg a helpu fi gyda hyder i siarad Cymraeg.